Sa minn ċkuniti, is-setgħa kienet tiġri f'vini bħal velenu ħelu li ma stajt qatt nirreżisti. Twelidt f'familja sinjura, b'influwenza li kienet tmur lil hinn mill-fruntieri tal-Lhudija. Ruma, il-belt eterna, kienet l-iskola tiegħi, mhux biss tal-għerf, iżda wkoll tal-ambizzjoni. Tgħallimt nuża mhux biss is-sejf, imma wkoll in-nisġa kumplessa tal-politika. Kull tagħlima, kull kuntatt, kull ħarsa lejn il-logħob tas-setgħa kienu jqanqlu l-ġuħ bla qies tiegħi għall-kontroll. Ma ridtx biss nieħu sehem fil-logħba, kont nixxennaq li naħkimha. Mark Antonio ra fija dak li ħafna kienu jibżgħu minnu, raġel lest għal kollox biex jikseb il-kuruna. Meta ħatarni re tal-Galilija, ħassejt l-ewwel togħma ta' dak li kien se jsir l-ossessjoni tiegħi. Kien biss il-bidu, qisu l-ewwel platt ta' ikla ta' setgħa li kont determinat li nibla' kollha kemm hi. It-tlugħ tiegħi ma kienx mingħajr tfixkil. Antipater, ir-rivali tiegħi, ipprova jwaqqagħni b'akkużi ta' tradiment. Imma jien kont aktar fin. Ħrabt lejn Ruma, mhux bħala ġbajjar, iżda bħala strateġista. Hemm, ikkonvinċejt lil Ottavju bil-lealtà tiegħi, lealtà li, irrid nistqarr, kienet tintlewa skont il-bżonn. Il-premju kien 'il fuq mill-aktar ħolm ambizzjuż tiegħi. Re tal-Lhudija, it-titlu kien idoqq f'widnejja bħal sinfonija trijonfali. L-art kollha ta' Iżrael issa kienet taħt idejja. Kont wasalt fil-quċċata, imma ma domtx ma skoprejt li biex nibqa' hemm kien se jkolli nieħu passi li kienu se jtebgħu ismi għal dejjem. L-ambizzjoni tiegħi kienet il-qawwa u s-saħta tiegħi. Kull pass li ħadt lejn is-setgħa assoluta kien akkumpanjat minn dell jikber ta' paranoja. Bnejt saltna, imma bi prezz l-umanità tiegħi stess. Is-setgħa li tant xtaqt ġiet b'prezz kbir. Kull jum fuq it-tron, kont inħoss il-piż tal-kuruna jiżdied, mhux biss fuq rasi, imma wkoll fuq moħħi. In-nuqqas ta' fiduċja saret is-sieħba l-aktar intima tiegħi, tfesfes li twissijiet ma' kull dell, ma' kull ħarsa minn taħt ta' dawk tal-qorti tiegħi. Għajnejja, li qabel kienu ffissati fuq l-ogħlaq ċaċet tas-setgħa, issa kienu jfittxu bla waqfien fil-kantunieri mudlama tal-palazz tiegħi. Kull tfesfisa kienet qisha komplott possibbli, kull ġest sinjal ta' tradiment fil-qrib. Kont nara l-għedewwa kullimkien, fit-toroq ta' Ġerusalemm, fil-kurituri ta' dari stess, saħansitra fil-uċuħ ta' dawk li kont insejjaħ il-familja tiegħi. L-ossessjoni bis-sigurtà tas-saltna tiegħi kienet tiklili l-jiem u tisraqli l-irqad bil-lejl, bnejt fortizzi kbar, mhux biss biex nipproteġi lill-poplu tiegħi, imma biex inkejjen il-biżgħat tiegħi stess. Herodium, Masada, Ċesarija, monumenti tal-kobor tiegħi, imma wkoll ħabsijiet għall-biżgħat tiegħi li dejjem kienu qed jikbru. Kont neqred it-theddid qabel ma kien jidher. Ħbieb tal-bieraħ kienu jsiru għedewwa tal-lum, maqtula Maliċ kien sinjal ta' nuqqas ta' lealtà. Il-familja tiegħi stess ma kinitx 'il fuq mis-suspett. Ulied, nisa, qraba, ħadd ma kien meħlus mill-paranoja tiegħi. Il-biża' li nitlef it-tron tiegħi kien bħal dudu jgerrem ir-raġuni tiegħi. Kull deċiżjoni, kull digriet, kull sentenza tal-mewt kienu ddettati minn din il-biża' kostanti. Sirt dak li l-aktar kont nibża' minnu, tirann imdejjaq, priġunier tan-nuqqas ta' fiduċja tiegħu stess. Hekk kif is-saltna tiegħi baqgħet sejra, il-linja bejn il-għaqal u l-paranoja bdiet issir dejjem irqa'. Kont rebbaħt saltna, imma kont qed nitli fil-battalja kontra x-xegħten ta' ġo fija. Il-prezz tal-kuruna kien moħħi f'sikktu, u kont inħallsu kuljum, b'imgħax li dejjem jikber. Il-palazz tiegħi, li dari kien simbolu tar-rebħa tiegħi, inbidel f'fortizza ta' solitudni. Imdawwar b'ħitan tal-ġebel u s-suspetti, kont insaltan fuq saltna tad-dellijiet, fejn kull wiċċ kien maskra, u kull kelma, forsi tħabbira tal-waqgħa tiegħi. Il-kuruna li tant xtaqt kienet titlob sagrifiċċji, u jien kont lest inħallashom bid-demm tal-oħrajn. Il-kefrija tiegħi saret leġġendarja, mantell iswed li kont nilbsu b'taħlita ta' kburija u ħtieġa. Il, qerda tal-innoċenti, hekk sejħu l-ordni l-aktar infami tiegħi. Meta smajt x'ngħiat dwar it-twelid ta' Re Lhudi f'Betlem, il-biża' ħakimni. Ma qgħadtx naħsibha darbtejn. Ordnajt il-mewt tat-tfal kollha taħt is-sentejn fil-bell. Il-biki tal-ommijiet u s-skiet tal-benniena vojta ma ċaqilqunix. Dan kien il-prezz tas-sigurtà tat-tron tiegħi. Iżda l-brutalità tiegħi ma kinitx limitata għall-barranin. Il-familja tiegħi stess daqu t-togħma morra tan-nuqqas ta' fiduċja tiegħi. Mariamne, il-mara maħbuba tiegħi, ġiet maqtula fuq suspett ta' tradiment li qatt ma ppruvajt. Uliedha, il-werrieta tiegħi stess, kellhom l-istess destin. L-imħabba li darba ħassejt għalihom inbelgħet min-nar tal-paranoja tiegħi. Il-qtil sar l-għodda tal-gvern tiegħi. Kunsilliera, qassisin, saħansitra l-eqreb kunfidenti tiegħi, ħadd ma kien 'il bogħod mill-korla tiegħi. Kull qtil kien iġġustifikat f'moħħi bħala ħażen meħtieġ, sagrifiċċju fuq l-artal tal-istabbiltà tas-Saltna. Bnejt imperu fuq l-għadam tal-għedewwa tiegħi, kemm dawk veri kif ukoll dawk immaġinarji. It-toroq ta' Ġerusalemm kienu jirreċtaw ismi bil-biża'. Jien kont Erodi l-Kbir, imma wkoll Erodi t-Terribbli. Il-kobor tiegħi kien imkejjel bil-biża' li kont inqajjem. Il-vjolenza saret il-lingwa tiegħi, il-kefrija, il-firma tiegħi. Kull att brutali saħħaħ is-setgħa tiegħi, iżda kiel ruħi. Kont immexxi saltna għanja, iżda bi prezz ta' mogħdija ta' ġisem mejjet u dmugħ. Fis-skiet tal-lejl, xi drabi kont nistaqsi lili nnifsi jekk il-prezz kienx għoli wisq. Iżda filgħodu, hekk kif inħoss il-piż tal-kuruna fuq rasi, kont inwarrab dawn id-dubji. Is-setgħa kienet titlob sagrifiċċji, u jien kont determinat li nżommha, ikun xi jkun il-prezz. Il-wirt tiegħi kien se jinkiteb bid-demm, ismi mfakkar bil-biża'. Iżda f'dawk il-mumenti, dak kollu li kien jgħodd kien li nżomm it-tron tiegħi, anki jekk dan kien ifisser li noqgħod fuq munsell ta' katavri. L-imħabba u s-setgħa rari jimxu id f'id, u f'ħajti, din il-verità wriet ruħha b'mod bl-aktar mod ta' wġigħ. Maryamne, is-sultana tiegħi, kienet ix-xemx li madwarha ddur id-dinja tiegħi. Ġmielha u l-intelliġenza tagħha kienu jaffaxxinawni, iżda qajmu fija wkoll għira qerrida li fl-aħħar mill-aħħar kienet se tiblaħħa. Qalbi, madankollu, kienet kbira u mhux stabbli. Nisa oħra daħlu f'ħajti, kull waħda ġġib magħha alleanzi ġodda, tfal ġodda u, bla ma tonqos, kumplikazzjonijiet ġodda. Il-palazz tiegħi sar bejta ta' srib, fejn kull tbissima kienet taħbi ambizzjoni, u kull tfesfisa ġġorr il-velenu tal-intrigu. Uliedi, frott ta' għaqdiet differenti, kibru f'ambjent ta' rivalità qalila. Kull wieħed minnhom kien jara fl-ieħor ostaklu għat-tron, għadu li kellu jinqered. Jien kont nara dan l-ispettaklu b'taħlita ta' kburija u apprensjoni, inħeġġeġ l-ambizzjonijiet tagħhom filwaqt li kont nibża' mit-tradimenti tagħhom. In-nisa f'ħajti ma kinux sempliċement spettaturi f'dan il-logħob tas-setgħa. Kull waħda kellha l-aspirazzjonijiet tagħha, in-netwerks ta' influwenza tagħha, Kienu jinżġu l-intrigi tagħhom fil-kurituri tal-palazz, jirreċtaw f'widnejn it-tajba, jimmanipulaw il-ħbula tas-setgħa b'ħila li ma stajtx ma nammirax u nibża' minnha. Il-qorti tiegħi kienet palk fejn drami ta' mħabba, tradiment u ambizzjoni kienu jiżvolġu kuljum. Jien kont id-direttur ta' din id-drammudlam, iżda ħafna drabi kont nistaqsi lili nnifsi jekk ma kontx ukoll wieħed mill-atturi, immanipulat minn forzi li ma kontx nifhem għal kollox. L-intrigi kienu joktru bħal ħaxix ħażin f'ġnien mitluq. Akkużi ta' komplott kienu jtiru minn naħa għall-oħra. L-aħwa kienu jduru kontra xulxin, in-nisa kontra żwieġhom. U jien, fiċ-ċentru ta' dan it-taqlib, kont nipprova nżomm il-bilanċ, konxju li kull pass falz seta' jkun fatali. Kull alleanza ġdida, kull żwieġ ġdid, kien mossa kkalkulata fuq id-damira l-kbira tas-setgħa. Iżda l-prezz ta' dawn il-manuvri politiċi kien għoli. L-imħabba, jekk qatt verament eżistiet, ġiet issagrifikata fuq l-artal tal-ambizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, sibt ruħi waħdi, imdawwar b'familja li ma stajtx nafda, f'palazz mimli sigrieti u gideb. Is-setgħa li tant xtaqt kienet avvelenat ir-relazzjonijiet kollha tiegħi, u bidlet dari f'kamp tal-battalja fejn l-unika regola kienet li tibqa' ħaj. Ruma kienet il-kolossu li kien jitfa' d-dell tiegħu fuq id-dinja kollha magħrufa. Kont naf li s-saltna tiegħi, is-setgħa tiegħi, l-eżistenza tiegħi stess kienu jiddependu mill-favur ta' dan il-ġgant. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Ruma kienet żifna delikata, logħba ċess milagħba fuq xifer tardun. Sa minn żmien żgħożiti f'Ruma, tgħallimt inbaħħar fl-ilmijiet imqallba tal-politika imperjali. Rajt is-setgħa tinbidel minn id tal-oħra, minn Ġulju Ċesri għal Mark Antonju, u fl-aħħar għal Ottavju, li kellu jsir Awgustu. Kull bidla kienet theddida u opportunità. Meta waqa' Mark Antonju, ħafna ħasbu li kien wasal it-tmiem tiegħi. Wara kollox jien kont il-protett tiegħu. Iżda huma sottovalutaw il-kapaċità tiegħi li naddatta. Ivvjaġġajt lejn Ruma, mhux bħala supplikkant, iżda bħala alletat potenzjali. Quddiem Ottavju, biddilt il-lealtà ta' qabel tiegħi f'vantaġġ. Urejt lili nnifsi bħala mexxej kapaċi, swar kontra l-instabbiltà fil-Lvant. L-istrateġija tiegħi rnexxiet. Ottavju mhux biss żammni fuq it-tron, Iżda kabbar is-saltna tiegħi. Sirt ir-rappreżentant ta' Ruma fil-Lvant, estensjoni tas-setgħa imperjali. Kienet pożizzjoni ta' prestiġju, iżda wkoll ta' periklu kostanti. Kull deċiżjoni li kont nieħu kellha tqis mhux biss l-interessi tal-Lhudija, iżda wkoll il-kapriċċi ta' Ruma. Bnejt tempji u bliet f'ġieħ l-imperaturi, konxju li kull ġebla mqiegħda kienet affermazzjoni tal-lealtà tiegħi. Iżda l-bilanċ kien prekarju. Il-poplu tiegħi, il-Lhud, kienu jħarsu b'suspett lejn il-qrubija tiegħi mar-Rumani. Għal Ruma, jien kontre klijent utli, iżda dejjem taħt suspett. Kont nipprova nissodisfa żewġ sidien li ta' spiss kienu jitolbu affarijiet opposti. Id-dell ta' Ruma kien jitfa' dell fuq kull aspett tas-saltna tiegħi. L-għedewwa interni tiegħi kienu jafu li kelma ħażina f'Ruma setgħet tfisser il-qerda tiegħi. Kont ngħix bl-għarfien kostanti li s-setgħa tiegħi, kemm kienet tidher vasta, kienet mogħtija minn forza akbar. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-relazzjoni tiegħi ma' Ruma kienet kemm l-akbar qawwa tiegħi kif ukoll l-akbar dgħufija tiegħi. Għollietni għal għoljiet li qatt ma kont nilħaq waħdi, iżda wkoll rabbitni ma' destin li ma kienx għal kollox tiegħi. Kont sultan, iżda sultan li kien jiddependi mill-favur ta' imperu 'l bogħod. Is-setgħa għandha ħafna għedewwa, Iżda l-ebda wieħed daqshekk perikoluż daqs dak li ma tafx bih. Kien hekk li l-aħbar ta' tarbija li kienet għadha kif twieldet f'Betlem saret l-akbar theddida għas-Saltna tiegħi. Tarbija, kienu jgħidu, destinata li tkun is-Sultan tal-Lhud. Kliem sempliċi, iżda li ċaqlaq il-pedamenti tat-tron tiegħi. Meta l-Maġi mil-Lvant waslu Ġerusalemm, ifittxu dan is-Sultan li għadu kif twieled, ħassejt is-silġ tal-biża' li jiġri f'vini. Il-mistoqsijiet innoċenti tagħhom kienu jġorru l-piż ta' profezija li kienet thedded dak kollu li kont ġġilidta lih. Sejjaħt lis-saċerdoti u l-iskribi, nitlob tweġibiet. Betlem, qalu. Il-Messija kellu jitwieled f'Betlem. Dawk il-kliem daqqu bħal sentenza tal-mewt għas-Saltna tiegħi. Sultan Lhudi, mhux impost minn Ruma, iżda magħżul mill-poplu tiegħu stess, kien l-agħar ħolma li dejjem bżajt minnha. Bgħadt il-Maġi lejn Betlem, nagħmel ta' bi ruħi li kelli interess li nadura dan is-sultan il-ġdid. Fil-verità, ridt insib it-theddida, neqridha qabel ma tikber. Iżda huma ma ġewx lura. Il-pjan tiegħi falla, U l-paranoja ħakmet lili. Kien hemm li ħadt id-deċiżjoni li kellha ttebba' ismi għal dejjem. Ordnajt il-mewt tat-tfal kollha taħt is-sentejn f'Betlem u fl-inħawi tagħha. Att ta' brutalità li ma jistax jissemma'. Iżda f'dak il-mument, deherli l-uniku mod kif nassigura t-tron tiegħi. Il-biki tal-ommijiet u s-skiet li segwa baqgħu jdejqu l-jiem u l-iljieli tiegħi. Kont neħħejt theddida jew hekk ħsibt, iżda b'liema prezz? Il-biża' minn dan is-sultan imbassar, dan il-messija, sar ossessjoni. Kull tfesfisa ta' ribelljoni, kull ħarsa ta' sfida mill-poplu tiegħi, kien qed iġegħelni naħseb, Wow! Is-sultan ħarab! Dan l-enigma, din id-dell ta' sultan li seta' jkun, niġġsu l-aħħar snin tiegħi. Is-saltna tiegħi kienet tifjorixxi f'ħafna aspetti, iżda kont insaltan fuq poplu li kien qed jistenna bil-ħerqa mexxej ieħor. L-ironija ma ħrabitlix, jien, li kont dedikajt ħajti biex nibni saltna, issa kont imdejjaq mill-possibbiltà ta' sultan li ma stajtx nara jew immiss. Sal-aħħar nifs tiegħi, ix-xbieha ta' dan is-sultan misterjuż baqgħet tittajjar fuqi. Kont bnejt palazzi u fortizzi, rebbaħt artijiet u qlub, iżda fl-aħħar, l-akbar biża' tiegħi kienet tarbija mwielda f'maxtura, sultan li l-kuruna tiegħu ma kinitx tad-deheb, iżda ta' xi ħaġa li qatt ma stajt nifhem. Ismi Erodi jidwi matul is-sekli, iżda mhux kif kont nittama. Bnejt monumenti kbar, kabbart bliet, għollejt it-tempju f'Ġerusalemm għal glorja bla preċedent. Madankollu, mhux għal dawn il-kisbiet li jiftakruni. Il-wirt tiegħi hu del skur fl-istorja tal-poplu tiegħi. Fit-toroq ta' Ġerusalemm, fis-sinagogi tal-Lhudija, ismi jingħad biża' u stmerrija. Jien it-tirann, il-qattiel tal-innoċenti, is-sultan li tebba t-tron tiegħu bid-demm tal-familja tiegħu stess. Kull ġebla li għedt, kull digriet li ffirmajt, jintesa quddiem l-għajjat tal-ommijiet ta' Betlem. It-tfittxija bla waqfien tiegħi għas-setgħa bidlitni f'mostru f'għajnejn il-poplu tiegħi. Ma jarawx is-sultan li ġab il-prosperità u l-istabbiltà? Iżda r-raġel li ssagrifika kollox u lil kulħadd f'isem l-ambizzjoni tiegħu stess. Il-paranoja tiegħi, l-atti ta' kefrija tiegħi, saru leġġendi, stejjer biex ibeżżgħu t-tfal u jwissu l-mexxejja. It-tempju, l-akbar xogħol tiegħi, suppost kellu jkun il-monument tiegħi għall-eternità. Iżda saħansitra din il-meravlja hija mtebbgħa bil-memorja ta' kif trattajt lis-saċerdoti, ta' kif impjonejt ir-rieda tiegħi fuq it-tradizzjonijiet sagri. Għal ħafna, mhuwiex simbolu ta' devozzjoni, iżda tfakkira kostanti tal-prezz tas-Saltna tiegħi. Dixxendenti tiegħi stess iġorru l-piż ta' ismi. Erodjanun sar sinonimu ta' tradiment, ta' kollaborazzjoni ma' Ruma bi prezz għall-poplu stess. Kull ġenerazzjoni titqabad biex teħles mid-dell li xħet fuqhom. Fl-istorja Lhudija, jien l-arkitip tal-mexxej korrott, tat-tirann li jqiegħed l-interessi tiegħu qabel dawk tal-poplu tiegħu. Is-Saltna tiegħi hi studjata mhux bħala eżempju xi jsegwu, iżda bħala twissija dwar il-perikli tas-setgħa assoluta. Ironikament, it-tfittxija ossessiva tiegħi biex niftakar żgurat li qatt ma ninsew. Iżda mhux bil-mod li xtaqt. Kull darba li jissemma ismi jiġi akkumpanjat minn roda, fakkiera tal-orruri li bniedem jista' jwettaq f'isem l-ambizzjoni. Jien, li ridt inkun Erodi l-Kbir, niftakar bħala Erodi t-Terribbli. Il-wirt tiegħi mhuwiex ta' kobor, iżda ta' terrur. Mhux ta' mħabba, iżda ta' biża'. Mhux ta' rispett, iżda ta' twissija. Huwa wirt li jippersisti, marka li ma titħassarx fl-istorja ta' poplu li jinsa l-tan fuqu, iżda qatt ma fhimt tassew. It-tmiem wasal mhux kif kont nimmaġina. Mhux fil-battalja, mhux minn id assassin, iżda bil-mod, bl-uġigħ, fis-sodda tiegħi stess. Il-mewt, li jien kont qassamt b'mod daqshekk liberali, issa kienet iddur madwari, tidħak bl-isforzi tiegħi biex naħrab mill-abbrakkjar tagħha. Ġismi, li darba kien qawwi u imponenti, sar il-ħabs tiegħi. Uġigħ kbir kien jikkunsmani lejl u nhar. X'ironija krudili, jien, li kont nikkontrolla l-ħajja ta' tant nies, ma stajtx nikkmanda l-ġisem tiegħi stess li kien qed jitħassar. Iżda ma kienx biss l-uġigħ fiżiku li kien idejjaqni. Id-dellijiet tal-passat kienu jisnu quddiem għajnejja bid-deni. Uċuħ ta' dawk li kont ikkundannajt kienu jħarsu lejja mill-ħitan tal-palazz. Mariamne, il-mara maħbuba tiegħi li ġiet maqtula. Uliedi, vittmi tal-paranoja tiegħi. L-innoċenti ta' Betlem. Kollha kemm huma akkużaturi siekta fil-mumenti finali tiegħi. Il-ħtija, emozzjoni li kont suppressajt għal tant żmien, issa ħarġet b'saħħa sħiħa. Kull deċiżjoni, kull att ta' kefrija, kien jiżen fuq il-kuxjenza tiegħi bħal muntanja. Kont bnejt saltna, iżda bi prezz tal-umanità tiegħi stess. Fil-mumenti ta' ċarezza tiegħi, ippruvajt niżgura l-wirt tiegħi. Tajt ordnijiet biex nobbli Lut jiġu maqtula wara mewti, niżgura li jkun hemm luttu f'Ġerusalemm, anki jekk mhux għalija. Dimostrazzjoni tal-aħħar tas-setgħa, eku patetiku tas-saltna ta' terrur tiegħi. Il-werrieta tiegħi kienu jduru bħala vultuni, bilkemm jaħbu l-impazjenza tagħhom. Stajt nara f'għajnejhom il-kalkolu kiesaħ, l-antiċipazzjoni ta' mewti. Is-Saltna li għaliha kont ġilidt tant kienet se tinqasam, tiġi kkontestata, possibbilment meqruda. Dak kollu li kont bnejt kien se jiġġarraf mal-aħħar nifs tiegħi. Fl-aħħar, iffaċċjajt l-akbar biża' tiegħi, l-insinifikanza. Minkejja s-setgħa kollha tiegħi, il-kisbiet kollha tiegħi, kont se mmut bħal kull bniedem ieħor. Il-kuruna, li għaliha kont issagrifikajt kollox, ma setax issalvani issa. L-aħħar ħsibijiet tiegħi kienu taħlita kaotika ta' dispjaċir u difiża ostinata tal-azzjonijiet tiegħi. Kont kont sultan kbir? Kont ġibt prosperità u stabbiltà lil-Lhudija? Il-vuċijiet li jakkużawni f'moħħi ma setgħux jisktu. Hekk, f'agunija, imdejjaq b'uġigħ fiżiku u l-ħtija ta' ħajja ta' kefrija, ħallejt din id-dinja. Is-saltna tiegħi, is-setgħa tiegħi, ħajti, kollox spiċċa mhux b'ragħda, iżda b'gergir ta' wġigħ u rimors. L-istorja tiegħi hija xhieda tan-natura korrużiva tas-setgħa assoluta. Aspirajt għall-kobor, iżda ħallejt wirt jimtebba bid-demm u l-biża'. Ħajti kienet battalja kostanti bejn l-ambizzjoni u l-paranoja, bejn it-tfittxija għall-glorja u l-biża' tat-telf. Bnejt saltna, iżda tlifthom l-umanità tiegħi fil-proċess. Is-setgħa mingħajr kompassjoni hija saħta, mhux barka. Issa, inħallik b'twisija u talba. Tħallix l-għatxha s-setgħa jagħmik kif għama lili. Fittex l-għerf li ħrabli, il-fehma li qatt ma lħaqt. L-istorja tiegħi se tibqa' bħala tfakkira mudlama tal-perikli tas-setgħa bla rażan. Iżda ftakar, il-wirt veru ta' Mexxej mhuwiex fil-biża' li jispira, iżda fl-imħabba li jikkultiva. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.